Kia ora, he whitiata tēnei e pā ana ki a Google Drive me te whakamahinga ōna kia oti ai wete he mahi i te tangata, i ngā tāngata rānei. Nō reira, karawhiua! Ko te mahi tuatahi he sign in, he uru atu ki roto ki tō kaute Google, tō Google account. Sign in ahau. Na, maumahara ana a Safari ki waku kōrero. Wēnei mahi katoa e haere ana i roto i tō internet browser nei, ko Safari tāku e whakamahi nei i tēnei wā. Pai hoki ai a, he pai hoki a Firefox, Google Chrome, Opera, me tūpato i te Internet Explorer rā, kāre, kāre Internet Explorer e, e rataki wētehi ratonga ipurangi nei. Na, kei roto ahau. Ara! Tōku ingoa kei konei, taku mugshot kei kora. Nā, ko te mea nui, ko te Apkwit, arā, apps, aha, haramai apps. Anei wetihi apps a, a Google e, ko tāku i tēnei wā ko te Google Drive. Uh, nā, ki te uru atu koe ki roto ki tō, e, uh, tō Gmail, kai, kai te pai hoki tērā, Ā, nā te mea hai reira hoki ko wēnei mea katoa, nā, ka whakatūhura au i tēnei mea ka hara mai te Google Drive. Kia ora Google Drive. Ā, ā, ko tōna ritenga ko te kōpae māro, te hard drive nei runga i tō rorohiko, rā, ā, rorohiko nā, engari kei runga i te kapua. Kei roto the cloud, nei roto i te ipurangi. Ā, nei wētehi kōpaki, kei roto ko wētehi kōrero, ā, nei wētehi kōnae, files nei kōnā e. Uh, nā, koe nei tāku nei drive. Me ngā kōpaki o roto, hei rite ki wene kōpaki nei. Ngā mea kua share mai ki ahau, kua shared ne, uh, kua tuaritia ki ahau. Ko wēnekina, uh, nā tāngata kē wēnei, oh, nā koe no wēnei, engari i runga i taku kaute mahi, Koinei ko taku kaute, nā, ko tāku ake. Nā, ngā mea kua tohua hei mea nui, karekau, ngā mea i rawekitia anamatatia, ara, me te para, me te aha. Hoki au ki taku jive. Kai te pīrangi au ki te kreate i tētehi, ara, kreate, te hanga i tētehi dock. Pāwhiritia tēnei, I need to click, pāwhiri, pāwhiritia tēnei, ka, e, e āhei ana ahau ki te hanga folder, kōpaki, um, uh, koinei ngā apps a Google, ko te rite, ko Microsoft Word, PowerPoint, Excel, I roto o Microsoft Office, kei roto te form nei i te doc, me te pikitia. Na, wēnei na, he apps i whakahonoa e ahau, na nga kamupene rawaho, ara nga kamupene o waho o Google wēnei i hanga, engari e noho ā, noho hoa ana pea, noho urunga ana, whakauru ana ki a Google. Taihoa rā ngā kōrero mō, mō ērā. Hoi anō, ko te Doc tāku e pīrangi nei, ka pāwhiritia tērā. Nā, ka puta mai i roto i te pihanga kē, ā, pihanga matapihi kē. Uh, ka hoatu au i te ingoa, ko te, uh, ko te tech nau, tutu, hiawi, arā tōna ingoa, ka puta mai hei ingoa mo te, uh, mo te whārangi hoki. Na, he āhua rite nei, Win, uh, te āhua o tēnei mea nei, ki tō Microsoft Word, āhua ani, uh, file edit view, Kai te mōhio tātou ki wērā ingoa rā, nā, ka tā te whakawhānui, whakawhāiti rānei i te, i te tiro uauo, e tama rā hoki, hoki mai rā. Arā, hoatu au te taitara. Uh, me pai pā tēnei kara. Tuk, no, tutu. Uh, kai te tutu Ahau i te wā nei, iāhaha. Arā, kua oti. Nā, ka kite koe, he āhua rite tēnei ki a Microsoft Word, ki a Apple Pages, wērā momo taputapu katoa, engari, nā runga i te mea kei roto i te kapua wēnei mahi katoa e haere ana, Nē, e ngā, te taumahatanga o ngā mahi o te tātari a te rorohiko i te nui me te kara me te font me te aha, nē, katoa wērā mahi e haere ana i runga i ngā servers, ngā rorohiko nunui a Google, i Amerika rānō. Nā runga i te, te, te tawhiti, ka mate te rorohiko nei ki te tuku atu i tāu pīrangi nei ki ngā servers ka whakahokia mai uh, i ngā servers i Amerika rā, ki tō rorohiko anō, nō reira, nā runga i, uh, i tērā āhua, kāore i roto o Google Docs, uh, wētehi o ngā āheinga uh, o Microsoft Word, Apple Pages, wērā mea rā. Hei tauira insert, kāre koe ki te i te word art i konei. E āhei ana koe ki te tāpiri atu i ngā tūtohi ki konei, charts, tables, nei ki roto nei. Engari, kāre koe i te, uh, i te āhei ki te merge i ngā cells o roto hei tauira. Wera, wera mahi katoa. Uh, hoi anō, e āhei ana te hunga auaha ki te whakakanikoniko i tana, tana doc, doc ki a rite, ki a pai. Ko te tino kaha a Google Docs, o tira o Google Drive, Google Drive whānui, Ko te āhei ki te tuari, ki te mātohatoha, ki te share i ngā docs katoa. Hei tauira, tahi anō tēnei doc ka hangaia nā reira i tēnei wā, ko wana ritenga matahuna, wana privacy settings, ne, ko ahau anake wātea ana ki te titiro ki te doc rānei, ā, ki te rawe ki te doc rānei. Pāwhiritia te share. Share, share, share, share te share. Nā, ka tāpiri au ētehi ingoa ki konei, ka wātea taua hunga rā hoki, ā, ki te rāwekeweke i tēnei doc nei. Nā, hei tauira, ka tāpiri ahau i ahau anō, taku kaute mahi. uh, me taku kaute iCloud. Tā rā. Nā, tēnei nā, taku kaute mahi, waikato um, at .ac.nz. Uh, he Gmail tonu tērā. Tēnei nā, iCloud ehara i te Gmail. Engari, ahakoa karekau he Google account i konei, he kaute Google i konei, ka wātea tonu tērā account rā, ki te rāwekeweke i tēnei doc, ki te pānui i tēnei doc, mehemea ka tukuna pēneitia atu te, a, um, te āheinga ki a ia. Engari, hara i te mea me uh, tuku atu Ana te āheinga e pai ai tana rāwekeweke i ngā kai o roto o te dock nei. E āhei ana koe ki te kōwhiri kia pānui, kia pānui noa iho te hunga nei i te dock. Kāre wātea ki te tāpiri kōrero, ki te tanga tango kōrero, ki te aha. Ā, te comment rānei, arā, he tāpiri i ngā kōrero ki te taha engari kāre wātea ki te rāwekeweke i ngā kōrero o te puku o te dock. Hoena mō nāianei ko te edit. Kātahi ka pāwhiri au i te Sandy nāianei ka notify-ngia nei, ka whakamōhiotia taua hunga rā, ka whakamōhiotia ā-īmēratia, ā, kua whai wāhi taua hunga ki tēnei doc, ā, hei roto i taua īmēra ko te hononga ki te doc, tāpiri au i tētahi ā, personal message ko te dudes. Kātahi ka Sand, Iiaahhaahha. Nā, he whakaōhiti noa iho tēnei, whakatūpato noa iho tēnei, nā, nā, nā te mea, tēnei kau, tēnei nā, kei waho o Google, nē, he iCloud account. Kei te pai tērā ki ahau, nā te mea kai te pīrangi au kia wātea taua tangata ki te rāwekeweke i te, i te dock nei. Nā, ināianei, koinei te hunga e wātea ana ki te rāwekeweke i te dock. Nā. Haere te mea koirā anake te huarahi e āhei ana tātou ki te Chang'e, public on the web, ahakoa ko wai te tangata, e wātea ana ia ki te rāwekeweke i te Dockne. Anyone with the link, ko te hunga e, ahakoa kāore tōna ingoa e whakaurua ki roto ki taua pouaka rā, ki, mehemea ka riro i a ia te hononga ki te Dock, ka wātea ia ki te view, ki te edit, ki te aha. Whai no mo nāne specific people, Ka cancel ahau, ka bai! Kua rite. Na, taihoa ra, haere tatou ki taku iCloud mail. Awe. Awe, awe. Um, Ooh, na te roa pea o te noho kau koa. Ah, ara, kua tae mai te imeera, ia mai ka te amo, ara, ah, via Google Docs. Hiawe hii! Kua tukuna mai te Techno Tutu, ara taku personal message. Dudes! Ara, he hononga tenei, pawhiritia, na, ka huakina mai he pihanga ke, hai roto i taua pihanga ko te, ko te Doc. Na, ko tenei mea nei e kapokapo ana, Ā, koinei ahau, ko tērā tohu i raro rā, ko te tohu ā Māika, Māika, nā, ko tē Māika e kōrerohia nei, ko, ko Māika o roto o Google, nē, koinei taku Google account, nē, ara, tērā Māika i runga rā, ko tē Māika i roto o taku iCloud account. Nā, kai, kai te whakawhāiti au, i te pihanga nei kia kitea te pihanga o muri. Nā, ko taku mahi nei, nā, titiro ki runga nā, ko, ko, ko Maika iCloud. Ne? Ka whakanuku ai taku insertion point ki raro, a, kua nuku i tērā taha hoki, ara, kua nuku i tērā taha hoki. Kei te tuhi a Maika iCloud. I ahau e tuhi ana, e putaputa ana ngā kōrero i roto i te pihanga o taku Google Drive account. He whērā rawa te āhua. Ka tuku koe uh, i te doc ki tētehi tangata ka share ngia atu ki a ia, ka Huakina e ia te doc ra ka tuhituhi haere ia i roto ka kitea wana korero e putaputa mai ana i roto i nei topihanga o te doc. Koira tetahi o wona tino kaha. Hai tawira, me he pūrongo tamaiti, pūrongo tauira, pūrongo ākonga tāu e, e hanga nei, ā, kātahi ka tuaritia ki ngā kaiako katoa o taua, tau, o taua tauira, ka wātea aua kaiako ki te tuhituhi i roto i taua doc, ka kitekite nei ā, tēnā me tēnā i wāu kōrero i a koe e tuhi ana, ka kite hoki koe i wā rātau kōrero e putaputa mai ana. Ā, ā, kotahi noa iho te doc. Kāre koe e mate ki te whai i ngā versions katoa i roto i tō Dropbox, i roto i tō īmēra, i roto i te aha. Kotahi tonu te doc, i te wā e panoni, panoni ai te doc i ngā tuhituhinga a wētehi, ka kite aua panonitanga e te hunga katoa e whai wāhi ana ki taua doc rā. Ka oti te pūrongo a taua tauira, ka tukuna ki ōna pākeke, e āhei ana koe ki te share i taua mea rā, ki aua pākeke, engari te waiho hei pānuitanga noa iho māna, hei comment-tanga noa iho. He pai pea te comment e pai ai tana tuhi, oh, ka pai e te tamaiti, he pai kē ake. tō māka, ināianei tēnā i tō māka i te tīmatanga o te tau, ea, ea, aha noa iho nei rā nei. Uh, he tauira noa iho wera, nā, he tauira kē. Ka tukuna e te tamaiti wana mahi kāinga ki a koe, ka tukuna a Google Drive tia ki a koe. Nā, ko, te, ko ngā ritenga matahuna ki a koe, Ā, ngā ritenga whātoro ki a koe ko te comment e pai ai tō māka i wāna mahi. Hai tauira, ā, ka whakarite koe i tētehi mahi, ā, ā, mō ngā, mā ngā tamariki a tō karaehe, nā, ka whai wāhi tēnā me tēnā o rātau ki te tuhituhi ki roto, ā, hei tāpiri whakaaro, tāpiri kōrero. Ā, Ki te whai koe i te revision history, ka kite koe i te taha, ā, nā wai te aha i, i tuhi ki roto, ā, he aha te wā, he aha te rā i tuhi ai e ia, wērā kōrero rā. Nō reira koira te Google Doc. Um, kāore e rere, e kāore e rere ke te presentation, te spreadsheet, te form, te aha noa iho. Ta, te presentation nei āhua rite ki te PowerPoint, ne, he mo te kauwhau. Pērā anō e i te Google Doc, kāre rite te pai o wana, wana themes, kāre rite te, te pai o wana transitions, wana animations, wērā mea katoa. Engari, e āhei ana te hunga auaha ki te āta whakanikoniko i tāna. Kei. Okay. Koinei te Google Doc, tahi anō ka oti i ahau te hanga. Arā te tohu, tēnei tohu nei nā, he Google Doc tērā, kai raro iho. Tēnei tohu, he Microsoft Word Doc tērā. Koinei te wehenga. Tēnei nā i hangaia i roto o Google Doc, ā, Google Drive, e āhei ana ahau ki te pānui me te rāwekeweke i ōna roto. Tēnei nā i hangaia i roto o Microsoft Word i runga i taku rorohiko. Kātahi ka utaina ka uploadingia ki roto ki taku Google Drive. E āhei ana ahau ki te pānui i tēnei mea nei i roto o Google Drive. Kāore au i te wātea ki te rāwekeweke i ōna roto, ki te tāpiri kōrero, ki te tango kōrero, ki te aha, ki te aha. Koirā te wehenga. Hoi anō, i te wā o te upload kōrero, ne, e rua ngā e rua ngā kōwhiringa. Anei, hai tauira ka upload ahau i te Unit standard. Kei, ka upload ahau te unit standard nei, ne? Ka choose e, ka choose e, ka kōwhiri au i te unit standard nei. Na, ka puta mai tēnei mea nei, ngā ritenga upload. Na, ki te pirangi au, kia upload ngia a Microsoft Word tia taua doc ra, na, ki te pirangi au kia mau tonu te tapu o tana Microsoft Word tanga, Ka tango au i tēnei tick nei kia kaua e convertingia, kia kaua taua Dockera e hurihia hei uh, Google Doc. Nā, ka noho tapu te W rā mō taua mea rā. Nā, ki te pirangi au ki, ki, ki, ki te rā wekeweke i ōna roto, Kia rāweketia e tētehi kē rānei, ā, ka hoatu au te tick, ka hurihia taua doc hei Google Drive, ā, hei Google Doc. Nā, e haere ana taua mahi rā ināianei, au, te, te tere, te tere kē hoki. Nā, ko tana, nō ko te rua kore iwa whā whitu. Rue kore iwa whā whitu. Nā, ki tāna, ā, tātau, Word i konei, Google Doc i konei. Kua kinaana, ka wātea ahau ki te edit uh, i tēnei mea nei. Oh, ko te tīra kau, tīra kau, tī, tī, tōra, level tahi rau rua te kau mātoru, ahaha, uh, ka pai. Tū atu i tērā, kotahi tonu te kōrero, ko ēnei apps nei, he app nāku i whakahono ki taku Google Drive. He app nā wētehi kamupene rāwaho, arā, he kamupene i waho atu o Google, i hanga e wātea ana ki te, e wātea ana tātau ki te whakahono i wēnei mea ki te Google Drive. Nā, he maha tonu, maha rawa atu, Ā, e hia rau nei, arā, education anake ka puta mai wētehi, ā, ko wāku, ā, mō te tū, mō te hanga tūtohi tēnei, charts, mō te hanga mind maps wēnei, ā, rāwekeweke pikitia hanga whitiata, tāpiri tuhituhinga ki tētahi whitiata me, me wētahi atu mahi. Koinei te Google Drive. Tērā tētahi kōrero um, kāre anō kia oti ahau te, uh, te whakahua, he kōrero e pā ana ki a Google Calendar. Haramai Google Calendar, te maramataka, Na, ehara i te mea e kaha ahau ki te uta atu i aku aha ki roto ki taku maramataka a Google nei, tāku ake, koirā i torutoru rawa ai ngā mairatu taku mea nei. Heoi ano. E kite ana i konei e whā rawa ngā maramataka kai konei, e rua nāku, e rua nā tāngata kē, nā tāngata kē. Nā, e āhei ana koe ki te hanga i tētehi calendar, nē, create tētehi atu calendar, me te tuari i taua calendar rā ki tāngata kē, haea, nā, me pēneki. Ka haere ki ngā settings, kia ora settings, Ka haere ki ngā calendars. Kia ora calendars. Ka kōwhiri koe i te calendar e pīrangi nei koe, hai tauira tēneki nā. Ā, tēnei nā, kāre anō kia sharingia, kāre anō kia tuaritia. Tēnei nā kua tuaritia. Ka whakatūwheratia. Nā, tokotoru mātau e whai wāhi ana ki roto ki tēnei mea nei. Ka tāpiri koe i te tangata, ka whakarite koe i, um, i wana āheinga, kātahi ka save-ngia tērā, ka reo panoni i te aha nā reira kei te pai. Nā, ka hoki koe ki te kalana, nā, ka tae atu ki roto ki te īmēra a taua tangata, kua tuaritia te taua maramataka ki a ia. Hai tauira, ko koe te kaiako o te tīma hutupōro o tō kura. Nā reira, ka hanga mai koe i tētehi maramataka. Kei reira ngā parakitihi me ngā kēmu te wāhi e tākarohia nei ia kēmu, ia kēmu, te hoariri, ā, wērā mea katoa. Kātahi ka tuaritia e koe taua maramataka, ā, ki ngā kaitākaro o te tīma me ō rātou pākeke hoki, me ngā whakamōhiotanga, mēnā ngā notifications, ā, katoa o roto. Ā, kātahi, kāre taua hunga rā e mate ki te whaiwhai i a koe, kai hea, ā hea, ko wai, te aha, ā, kāre koe e mate ki te whaiwhai i a rātou hoki. He pai hoki tērā, ā, hei āta whakatakoto i ngā rā mō ngā rā kaiako me te haranga mai o Aero i ngā rā aukati mō ngā mahere me ngā aha, ka tuaritia ki ngā kaimahi katoa o te kura. Hai tauira, tērā kōrero tērā. Ko te tūmanako nei, kua whai whakaaro koe ki te hī me te hā o Google Drive me wētehi o ngā mahi ka taea i roto? Kia ora mai rā!